yɛda onyankopɔn twɛdiampɔn ase sɛ ɛnɛ nso ɔde adom abɔ adom so na yɛda so ɛte ase bible sɛ adeɛ nyinaa mu yɛmfa aseda ma ɔno twɛdiampɔn onyankopɔn ɛno nti ɛberɛ ne dɔn Onyankopɔn animuonyam ayɛ kɛse. Ɛno nti, afidie a wohwɛ me wɔ so yi, woayɛ nhyira. Woayɛ nhyira sane sɛ ɛyɛ nkwagyeɛ na ɛba wo nkyɛn. Ɛyɛ yiedie na ɛba wo nkyɛn. Ɛyɛ nkɔsoɔ na ɛba wo nkyɛn wɔ baabi a wowɔ biara, Ghana afanan nyinaa, baabi a wohwɛ me firi biara no, woayɛ nhyira. Ɛno nti, frɛ abusua no, frɛ obiara, frɛ nnipa nnum na obiara nso mfrɛ nnipa nnum sɛ ɛnnɛ, nkwagyesɛm bi reba wo fie hɔ. Na ɛnnɛ no, ɛyɛ Nyame Asɛm ne Bible mu nhunumu, nneɛma bi a ahinta wɔ nnipa abrabɔ mu a yɛnnim ho nimdeɛ, nneɛma bi a ɛkɔ so wɔ nnipa asetena mu nanso ɛnam sɛ yɛnnim sunsum aniwa nti yɛnhu no na ɛnnɛ asɔ Nyame ani sɛ yɛde onipa kɛseɛ bi a awieɛ berɛ mu Onyame nam n'abasa so reyɛ nsɛnkyerɛnne wɔ Ghana wiase nyinaa de abɛdom yɛn na anɔpa baabi a wote me ka frɛ biara no saa berɛ yi ɛyɛ Jerusalem Prayer Ministry Jerusalem Prayer Ministry, Asafo yi yɛ asafo a Onyame animuonyam yɛ kɛse. Onyame ngosra reyɛ adwuma. Ɛno nti, mekamfo Jerusalem Prayer Ministry wɔ Sunyani Chira. Sunyani Chira, hyɛ no nso. Mese ɛyɛ Sunyani Chira. Baabi a wofiri ba biara, fa kaa sɛ wokɔ Sunyani. Woduru Sunyani a, ebia wontumi nkɔ Chira straight, anaa baabi a wofi ba no nso, wobɛtumi asi Chira a, ka kyerɛ driver no ni sɛ, Mɛsi wɔ Sunyani Chira, Canada Junction. Sunyani Chira. Canada Junction. Woduru Canada Junction a, Pragea ɛnyɛ nã wɔ hɔ. Bisa sɛ, Merekɔ Canada, na mɛsi wɔ Chief Store? Mɛsi wɔ Chief Store. Na woasi wɔ Chief Store hɔ awie no, afei bisa sɛ, Merepɛ Ɔsɔfo Joseph Mensah. Nyame adwuma a ɔreyɛ nti ne abasa a Nyame de ato ne so nti, obiara nim no. Na awieeɛ berɛ mu, baabi a ɛwɔ sɛ wokɔ kɔhwehwɛ ɔhyɛberem, baabi a ɛwɔ sɛ wokɔ na wokɔhwehwɛ wo yiedie, baabi a ɛwɔ sɛ wokɔ na wokɔgye ayaresa, na mekamfo de ama woɔ, Apostle Joseph Mensah, hyɛ din no nso, Apostle Joseph Mensah, na hyɛ Asɔre no nso nso sɛ ɛyɛ Jerusalem Prayer Ministry. Ɛno nti, ɛnnɛ yɛreba abɛdi nkɔmmɔ, yɛrebɛbɔ awura sunsum mu, nneɛma a yɛnte aseɛ, ɛka nnipa abrabɔ ho deɛ, but adeɛ bi wɔ hɔ a nnipa, ɛnam Bible mu nhunumu ne ɛyɛ honhom mu aniwa yɛ no nti no, Yebu no sɛ ɛyɛ traa bi saa. Ɛno nti, ɛsan so kura de nnipa nya. Ɛdeɛn koraa na yɛyɛ wɔ asetena mu a ɛha nnipa abrabɔ, ɛka nnipa abrabɔ hyɛ? Ɛno ho nkɔmmɔ na nnɛ yɛreba abɛdi. Ɛno nti, Papa, gyina gua. Yɛntwa yɛn ho mmra, na sɛ yɛba a, yɛbɛbɔ wura nkɔmmɔ nom, na afei me ne Papa akɔ one on one. Nkɔmmɔ no, ɛbɛyɛ dɛ. Mannyi w'afidie no mfi ha. Mese nkɔmmɔ no, ɛbɛyɛ dɛn? Ɛbɛyɛ dɛ. Nyi w'afidie no mfi ha. Ɛno nti, frɛ abusua no nyinaa na montena ase. Ɛno nti, yɛntwa yɛn ho mmra, na yɛba a, yɛbɛhyɛ nkɔmmɔtwetweɛ no ase. Meda wo ase sɛ wogyee berɛ na womaa yɛtwaa yɛn ho baeɛ. Mese wonyɛ mfomsoɔ sɛ w'afidie no da so da ha. Sɛdeɛ medii kan ka kyerɛɛ wo no, Apostle Doctor Joseph Mensah, Apostle Doctor Joseph Mensah, ɛna ɛnnɛ Baabi a wohwɛ me biara, yɛne no bedi nkɔmmɔ. Na nnɛ no, nkɔmmɔ no, ɛyɛ ade a yɛte daa. Yɛte no wɔ yɛn daa asetena mu. Yɛkas, yɛbɛkasa afa destiny. Kwasi Broni se destiny. But yɛn a yetwi kasam yi, yɛse hyɛbrɛ. Hyɛbrɛ. Yɛka hyɛbrɛ a, ebia wo nim sɛ woate bi da. Woahu bi da. Sɛn na wo kura wo hyɛbrɛ no? Wosim ne, wonim ne fa? Ɛno nti, ɛnnɛ no yɛrebɛdi nkɔmmɔ afa hyɛberɛ ho a yɛfrɛ no destiny. Ɛdeɛn ne hyɛberɛ? Nneɛma bɛn na ɛkeka bom a mpo ɛbɛyɛ hyɛberɛ? Ebia na wonim, but ɛnnɛ yɛrebɛma woahunu baabi a wo hyɛberɛ adu, baabi a wo hyɛberɛ nam, wo hyɛberɛ no sɛn mpo na ɛsi teɛ. Ɛnnɛ ɛno ho nkɔmmɔ na yɛreba abɛdi. Ɛno nti, mese frɛ abusua no, wo ne abusua no nyinaa ngye berɛ, sane sɛ wei ɛyɛ Bible mu nhunumu na yɛrebɛsua. Yɛde Onyame asɛm bɛba batabata ho aso. Mehyɛ berɛ no sɛn na ɛsi teɛ? Deɛ Nyame de bɔɔ me no, saa ara na megu so a merebɔ ni. Deɛ Nyame de dom me no, afiri me nsa. Ɛno ho nkɔmmɔ na yɛbɛdi. Ɛno nti mese gye berɛ. Papa tena ase. Mebɛkɔ Papa nkyɛn. Na ɛnnɛ nso, yɛba, destiny a yɛreka no, yɛadi mu nkɔmmɔ awura mu ama wo nso woahunu baabi a wo destiny anaa wo hyɛberɛ no adu. Mekɔ Papa nkyɛn na mama Papa akwaaba na yɛde nkɔmmɔ no atoa so. Apostle Doctor Joseph Mensah, Papa Akwaaba, megyedi sɛ Kristo adaworoma, Ɔbɔadeɛ de adom abɔ adom so, biribiara gu so, Jerusalem Prayer Ministry, Nyame mma ɛnya wɔkyeɛ, adanseɛ gu so a ɛrekɔ so, megyedi sɛ abusua nso obiara ho ye, yɛda Kristo ne Ɔbɔadeɛ ase, Papa mese ɛnnɛ no yɛbɛdi nkɔmmɔ afa Hyɛberɛ, Kwasi Broni frɛ no Destiny, But yɛ deɛ yɛwɔ yɛ man Ghana mu, yɛ Twi kasa na yɛ ka. Ɛno na me ka ma me nana a ɔte fie no ate aseɛ. Me nua abranteɛ bi a sɛbe wantumi ankɔ school no, ɔno na ɔbɛte aseɛ. Ɛno nti yɛbɛkasa afa hyɛbrɛ ho. Papa, yɛ ka hyɛbrɛ a, ɛdeɛn ne hyɛbrɛ? Agya, woabisa me asɛm, mɛka sɛ Nyame nhyira wo na memfa nkyea mma nnipa bi a wɔhwɛ yɛ kasafidie yi so. Yɛhyɛ yɛ dwumadie yi ase Nyame Agya, Ɔba, ne Honhom Kronkron din mu team a, team na ka sɛ Amen. Agya, woabisa me asɛm sɛ yɛka sɛ hyɛbrɛ a, ɛdeɛn koraa na ɛyɛ hyɛbrɛ? Hyɛbere no ankasa wɔ n'asekyerɛ. The moment a ɔbɛbue w'ano sɛ ɔbɛka hyɛbere no, ɛwɔ n'asekyerɛ. Te sɛ hyɛbere no ankasa, ne din no kyerɛ ne ho ase. Ansa na ɔbɛka no, ɛkyerɛ ne ho ase.
Okay. Ɛyɛ hyɛ ɛna berɛ. Saa na yɛka no. Ah. But yɛ, yɛ, yɛ, yɛtwii kasa no, yɛkaa no yɛ ti. Okay.
Ɛyɛ hyɛ ɛna berɛ. Ɛna berɛ.
Na yɛka sɛ hyɛ na berɛ koraa a, deɛ ne, ɛne ne sɛn? Okay. Ɛyɛ berɛ a yɛahyɛ ato wo so, deɛ woba abɛyɛ wɔ asase so. Dwumadie pɔtee. a wɔreba abedie wɔ asase so. Ɛno na yɛfrɛ no sɛ hyɛberɛ. Deɛ Onyankopɔn de ama wo sɛ nnipa asumasi wɔreba yi deɛ, wɔba abɛyɛ doctor.
But ɛwɔ sɛ wofa some procedures bi mu, process bi mu ansa na doctor no a Awurade kaeɛ no atumi aba mu.

Mm, enti nnipa bi a wɔte asase so, before sɛ wobɛduru asase so no, na wo hyɛberɛ deɛ Nyame ka faa wo ho sɛ woba abɛyɛ no, na Awurade de ahyɛ wo nsa ansa na woaba asase so. Ei, Yeah. na kyerɛ sɛ yɛmma asase so ansa yɛabɛfa Daabi, hyɛberɛ. daabi, yɛn hyɛberɛ no deɛ yɛmfa no asase so. Ɛberɛ a wohyɛ yafunumu a Ɛberɛ a wobɛba wohyɛ no. yafunumu no, ɛna wode wo hyɛberɛ ba. Wopie no, ɛna hyɛberɛ no wode pie ba asase so. Ei. Saa na ɛteɛ.
Na papa, ya, yawo me. Okay,

Ah! Adwuma no bɛgye, aane. Saa na papa teɛ. Saa na ɛteɛ.
Sɛ woanhunu wo hyɛberɛ no, na sɛ wo ankasa wode wo pɛ yɛ deɛ wopɛ, woanhunu deɛ Awurade de hyɛɛ wo nsa sɛ woreba abɛyɛ no asase so a, da biara wobrɛ w'abrabɔ nti, wobɛhu sɛ obi yɛ adwuma a ɛnkɔ yie. Wobɛhu sɛ Ah! obi tɔn a yɛntɔ, ne nsa ka sika no ahye. Ɔnya huu ne hyɛberɛ no, ɛna ɔnya nyaa sunsum mu nipa a ɔbɛdalɛte no to ne ne destiny no ama no atumi aboa no. Enti sɛ wopɛ sɛ wuhu sɛ bere a yɛhwehwɛ mu, yebisa Awurade, na Awurade akyerɛ wo sɛ, 'Wo hyɛbrɛ nie, deɛ woreba abɛyɛ nie.
Ahwɛfoɔ a ɛhwɛ me. Ɛno nti na awieeɛ bere papa Nyame nam ne so de ɔgyeɛ brɛ wɔn firi deɛ wɔ baabi a wɔwɔ biara no. Ɛno nti na awieeɛ bere mo papa de ne nwosra no, wamfa nkɔ ɔno ɔno nko ara n'abusua mu, wamfa ntena ɔno nko ara ne fie, na mmom ɔreto apete wo firi deɛ mu hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nso wobɛnya mu kyɛfa. Asɛm a papa kae mu dɔ paa. Ɔse hyɛbrɛ no. agye sɛ wonya Onyame defoɔ bi ma no da no adi kyerɛ wo ansa. Sane sɛ ɛyɛ adeɛ a Nyame de ahunta nnipa, ɛno nti ɛwɔ sɛ wohwehwɛ ansa na woahu. Papa, ɛyɛ hyɛberɛ no, kwan bɛn so na hyɛberɛ fa so yɛ adwuma wɔ nnipa abrabɔ so? Kwan a hyɛberɛ fa so yɛ adwuma wɔ nnipa abrabɔ so yɛ ɛberɛ a woahunu sɛ mahyɛberɛ nie. Adwuma no a woreba abɛyɛ, deɛ Nyankopɔn de ka to wo so no, ɛno na ɛkyerɛ sɛ wo hyɛberɛ no reyɛ adwuma wɔ w'abrabɔ so. Onyame frɛɛ me sɛ memmɛyɛ odiyifoɔ, enti me hyɛberɛ na ɛyɛɛ adwuma wɔ m'abrabɔ so. Onyame frɛɛ wo sɛ bɛyɛ minista, wɔde wo asi the right way no so, ɛno na ɛbɛmoa woahu sɛ wo hyɛberɛ no reyɛ adwuma wɔ w'abrabɔ so. Nti na kyerɛ sɛ ansa na wobɛhu sɛ wo hyɛberɛ a Nyame de maa wo no reyɛ adwuma no, na saa berɛ no adwuma a woreyɛ no Anaa adeɛ a wo nsa, wode wo nsa yɛ no, woahu sɛ ɛkɔ yie. Ɛnkɔ yie a, ɛnyɛ wo hyɛberɛ no no. Ah, enti papa, mete deɛ woka yi ase a, obi bɛkɔ police, ɛnni da bi ne yɛyi no adi aba fie. Obi bɛkɔ nursing training, ɔbɛyɛ ayɛ yɛ, ebia posting koraa ɔnnya bi. Enti saa nipa no, papa, deɛ woka yi, mete aseɛ, ɛnyɛ ne hyɛberɛ ne adwuma no. Ɛnyɛ ne hyɛberɛ no no.
Ɛno nti, ɔbɛsan akɔ aba abɛsi n'akyi. Obi bɛkɔ, ɔde yadeɛ na ɛbɛba fie. Menim lɔgyadini bi a wɔnnim ne hyɛberɛ nti no, wɔtuatua sika wuram ma ɛnnɛ yadeɛ aka no ahyɛ dan mu. Menim polisini bi a wɔ yɛyi no adi firi polisi mu no, yɛsan kye no, ɔda ɔda afiase bɛpem nnɛ da yi. Ɛsiane sɛ wɔnhunu ne hyɛberɛ no kwan, ɛna hyɛberɛ nso no, yɛnsesa no as Onyankopɔn nsesa hyɛberɛ. So Nyame. Onyame nsesa hyɛ berɛ. Dabi dabi dabi, so obi ka kyerɛ wo sɛ Nyame sesa hyɛ berɛ, ɔyɛ torɔfoɔ. Na kyerɛ sɛ Onyame de dom wo, ɔde adom wo. Ɔde adom wo, yɛ a na asɔfoɔ binom ka sɛ Nyame nsesa hyɛ berɛ, bɔ mpaeɛ yɛ, sesa wo hyɛ, ɛyɛ torɔ. Ah but papa, ɛ ɛ amanfoɔ ka, asɔfoɔ bi ka, ɛnwomtofoɔ bi ka, ɛna ɛ hyɛ berɛ sesafoɔ ne Asafo Awurade. Dabi. Ɛ ɛ yɛ ka dedaadaa yɛ kra anaa? Agya ma me mmisa wo ase, adom akyɛdeɛ, so Nyame de kyɛ wo a, ɔde akyɛ wo? Na kyerɛ sɛ ɔnsan mmɛgye no bio. Ɔnsan nnye mfiri wo nsam bio. Ɛna. Kae deɛ ɛbɛma wo hyɛberɛ no ayɛ adwuma anaasɛ ɛntumi nyɛ adwuma no, ɛyɛ wɔ gyina w'anammɔntuo a wobɛtu so. A Anammɔn a nipa no bɛtu afa ne hyɛberɛ ho. Ɛno na ɛbɛma wo hyɛberɛ atumi ayɛ adwuma anaa ɛbɛtumi atwe wo hyɛberɛ asan. A a a Atiefoɔ, ɛ asɛm no ɛmu dɔ. Okay. Mese ɛmu dɔ. Ɛ ɛntena fie na wo nko ara ntie. Frɛ abusua no nyinaa, ka sɛ, nsɛm bi a ɛrekɔ so wɔ kasa fidie no so no, wo nko ara wotie a woayɛ wo ho. Esiane sɛ hyɛbrɛ a yɛka no, wo maame no wo hyɛbrɛ nkɔ yie a, ɛbɛka wo mma. Wo mma nso hyɛbrɛ ankɔ yie a, ɛbɛka nkyirimma. Ɛno nti, baabi a wɔ biara, mese mfrɛ obi, na obi nso mfrɛ obi. Papa, w'asɛm no, kyerɛ sɛ, abubu me kra. Nyame nsesa hyɛbrɛ.
Enti sɛ Nyame ansesa hyɛbrɛ a, enti Nyame ntumi mma obi nkɔyɛ footballer? Na sɛ Nyame nka sɛ, Dabi, bɔɔl, bɔɔl no a nansa yi wobɔ no, ɛnyɛ me fɛ, nti mame w'agyaa bɔɔl bɔ. Bra bɛyɛ no mtoni. Enti Nyame nyɛ no saa. Onyame ɔnyɛ mistake wɔ n'adeɛ bi a ɔbɛyɛ ho da. Ghana asɔfoɔ binom se Nyankopɔn sesaa Yabes hyɛberɛ. Ɔmo nkae Bible no ntie Bible no ase yie. Yɛnkɔ First Chronicles chapter four verse number nine. First Chronicles.
Verse chapter four verse number nine. Ɛyɛ a na asɔfoɔ no binom nkae Bible no yie. Sɛ Yabes bɔɔ mpaeɛ ma Nyame sesaa ne hyɛberɛ. Ɛnɛ yɛnhwɛ

Hyɛbrɛ na ɛyɛ w'animuonyam. Enti sɛ hyɛbrɛ no antumi anyɛ adwuma wɔ w'abrabɔ so a, wonnya animuonyam. Enti Yebes na already na ɔwɔ animuonyam kɛseɛ wɔ ne nuanom so. Na wo deɛ to asɛm no sa menkyerɛ wo adeɛ. Ɔse na ne na too ne din Yabes. Ne na too ne din sɛ Yabes. Ɛfiri sɛ. Yɛ ɛfiri sɛ. Ɔkaa sɛ. Aha.
Mede yea na ɛwoo no. Ɔde yaw na ɛyɛɛ dɛn? Ɛwoo no. Enti Yabes hunuu sɛ saa yaw no a yɛde too no so Jabes no, ɛyɛ nomee.

So obi kan hɔ kyerɛ wo ma ne nkyerɛ mu yie nkyerɛ wo. Na kyerɛ sɛ ɔde ne nhyira firi na awoɔ mu na ɛbaeɛ. Awoɔ mu na ɛbaeɛ. But ɛnam yea obi a ne maame faa mu nti. Ne maame faa mu nti. Ɛna ɔde din no too no. Ɛde ɔde din no too no. Ɛna saa din no so na ɛdi ne n'abrabɔ nya. Saa na obi nhwɛ yɛ by this time. Obi yɛde din bi ato no so. Din no sɛe n'abrabɔ ɔnte aseɛ. Ei! Na na papa, ɛdin nso koraa yɛ ade foforɔ o. Ɛdin nso yɛ ade foforɔ.
Ɛdin kɔfa ɔhaw ne amaneɛ. brɛ nnipa. Ɛ ɛ ɛ Edin tumi sesa nnipa hyɛbrɛ. Edin tumi sesa nnipa hyɛbrɛ. Jesus Christ. Edin tumi sesa nnipa hyɛbrɛ. Ɛ ɛ ɛ Ahwɛfoɔ, Oba no, hwan na wode no too no? Tie nsɛm no yie o. Oba a wawo no no, hwan na wode no too no? Wode no too w'awo hɔ. Wode no too nana bi a wawu kɔ. Na nipa koraa a wode no too no, na nipa no ne suban te sɛn? Na ne nneyɛɛ koraa te sɛn? Papa se edin koraa ɛ ɛ tumi sesa nnipa hyɛbrɛ. Ei, papa! Ɛnyɛ asɛm ketewa. Edin tumi sesa nnipa hyɛbrɛ. Papa, mepɛ sɛ mibisa sɛ, yɛrekasa fa hyɛbere ho, enti yɛatu Ɔbonsam anaa Satan tumi sɛe obi hyɛbere? Ɛyɛ so simple, ɛyɛ easy koraa. Ah. Yɛtumi, efie bɛn yɛtumi sɛe obi hyɛbere. Even kura mpo yɛwo obi to hɔ nyɛ ne yɛsɛe ne hyɛbere. Ei. Yeah, yɛtumi sɛe obi hyɛbere ma no yɛ adwuma. Ah. Ae.
Adeɛ no a Nyame de adom nnipa no aba asase yi so no. Very good.
Ɔbonsam nso tumi fa kwati kwan so sɛe. Ɛtumi sɛe no.
Na yɛhwɛ kwan a yɛfaa so wui Yesu Kristo. Okay. Yɛwoo Yesu Kristo too hɔ nyɛɛ ɛna nsoroma bi pie yɛn. Yes. Enipa biara hyɛ brɛ da ne moma so, ɛyɛ nsoroma. Ah, saa nsɛm no yɛ tete o, ɛyɛ papa, ɛyɛ nokorɛ. Yeah, onipa biara hyɛ brɛ da ne moma so, Ah. ɛyɛ nsoroma. Nti nipa bi a ɔyɛ sunsum nipa, ɔyɛ bayie, ɔyɛ kɔmfoɔ, ɔyɛ sunsum nipa biara, ɔhwɛ w'anim a, ɔtumi hunu wo nsoroma a ɛda wo moma so, na wahunu sɛ daakye adeɛ sei na wobɛyɛ, ɔtumi dum nsoroma no. Ah. Yeah. Onipa dasani tumi dum obi nsoroma. Onipa dasani tumi dum obi nsoroma. Na yɛnhwɛ ɛberɛ a yɛwoo Yesu too hɔ na Ɔhene Herod teeɛ. Ɛnka ɔfa kwati kwan bi so. Ɛfiti saa mmerɛ no a yɛwoo Yesu Kristo, yɛn nkwadaa a yɛwo wɔn no fiti saa mmerɛ no ara kɔpem tunu mu ansoroma. Ɔherod de sekan kum wɔn nyinaa. Waka nkwadaa no hyɛbrɛ ahyɛ. Na kyerɛ sɛ nsoroma bi ɔhuu no wɔ Jesus Christ ho nti. Nti ka ɔpɛ Yesu Kristo akum no na waka ne nsoroma ahyɛ. A Enti sɛ ɔyɛ nipa a ɔnam asase so a ne sunsum nyɛ duru a Nyankopɔn tumi nni n'akyi no, fie bɛn yɛtumi ka no sɛ bere hyɛ? Ei, saa nkurɔfoɔ yi paa ma. Onipa a wohwɛ me, onipa a wotie me, ɛnyɛ asɛm ketewa o. Ɛ, mfa no sɛ agorɔ. A, asɛm a yɛreka no, ɛyɛ aniberesɛm. Wo deɛ hwɛ, wowɔ ɔfa bi, kwan a ɔfaa so wuiɛ, ɔde nsanom saa. Yɛsesa ne hyɛberɛ. Papa se, Efie bɛyɛ tumi sesa onipa hyɛberɛ. Efie nkonnwa, efie abosom tumi sesa onipa hyɛberɛ. Wa wa wahwehwɛ wo deɛ nom. Wahwehwɛ wo deɛ nom. Papa, mebisa ɛnɛ obi na nka ɔwɔ animonyam paa na nka ɔyɛ ɔdefoɔ but sɛdeɛ wokan yɛasɛe n'animonyam ama no ɛnɛ wabɛyɛ ohiani wa nani ɛnɛ kyɛ sɛ ne ne ne hyɛbrɛ asɛe saa nipa no ɛnɛ anamɔ bɛn na ɔntu ɛdeɛ na ɔnyɛ mfa ho ɛma ne hyɛbrɛ nsan ma ɛde asɛ sɛ obi hyɛbrɛ asɛe a kɔmfoɔ ntumi mmoa no ah oh yeah

Jesus Christ.
Wɔsɛe na wayɛ dɛn?
Wasɛe no. By sɛ hyɛ berɛ no sɛe a, Nyame mpaebɔ ne Nyame connect wo si wo hyɛ berɛ no kwan so. Sɛ ɛsɛe a. Sɛ hyɛ berɛ no asɛe.
Obi hyɛ berɛ asɛe. Ɔte awadeɛ ase wɔnnya yafunu koraa nwo ba. Obi hyɛ berɛ sɛe ma no kɔ awadeɛ ase wɔnnya yafunu nwo ba. Ana kyerɛ sɛ bonyiniyɛ bebree no koraa yɛ obi hyɛ berɛ ne yasesa no. Yɛ obi hyɛ berɛ ne yasesa no. Obi hyɛbrɛ asɛe ama sesei wɔtɔn a yɛntɔ. Ei! Obi hyɛbrɛ asɛe, hyɛbrɛ no a yɛsɛe no nti no yɛde yadeɛ na aka no ato hɔ. Ei! Ei! Ei!
Sunsum ho ɔden o, papa. Obi hyɛbrɛ sɛe yɛ nti ne mma no tuu kwan kɔɔ aburokyi na akum no a wɔnte wɔn nka. Sane sɛ efiefo asɛe ne hyɛbrɛ. Efiefo ayɛ dɛn asɛe hyɛbrɛ no? Na sɛ hyɛbrɛ no nso sɛe a, yɛwɔ nneɛma a yɛyɛ bɔ mpaeɛ su frɛ Awurade twe wo kra no si wo hyɛbrɛ kwan so. Ah, enti papa ma mimmisa sɛ, sɛ ɛnnɛ obi hyɛ ɛ, obi hyɛ bra asɛe, obi destiny asɛe, yɛagye obi hyɛ bra kɔ hyɛ ɛ, ɛ, ɛbo ase a, saa nnipa no ba wo hɔ a, mmoa bɛn na wobɛtumi de aboa no? Wahu no, wei ɛyɛ aduro bi a meyɛ, yɛfrɛ no sasaduro, na ɛnyɛ sɛ na ɛyɛ a me package no, wei menhwiee sɛ mede rebrɛ Nana May. Ah, okay.
Ahemfofoɔ, nnipa atitirifoɔ na ɛyɛ a mede ma wɔn. Ah, sasaduro. Sasaduro. Na papa, sasa nso so koraa wo sɛ wɔ aduro? Ah, yeah, sasa nso wɔ aduro. Na sa, sasa no yɛ den adeɛ a? Sɛ sasa bɛtɔ wo so a, wo hyɛ bra ntumi nyɛ adwuma ntɛm.

Eyi na abɛtɔ w'abrabɔ so. Nti Satan yɛ wɔ kwan bebree a yɛfa so nya. Obi tumi kɔfa ne deɛ wɔ abosomfie. Wakɔ bosom so anka ɔnkɔpɛ mmoa no. Onipa bi a ɔkɔ bosom so biasa sɛ di n'akyi. Ei! Me na meka mekyerɛ wo, nipa bi a ɔkɔ bosom biasa. Ɛneɛ papa, Ghana, Ghanafoɔ sasa dɔɔso paa o. Ɛnyɛ asɛm ketewa.
Nipa bi a ɔkɔ bosom so, obi tumi kɔfa ne sasa wɔ asɔre fie. Ah! Yeah.
Onyame fie no a yɛkɔbɔ mpaeɛ wɔ hɔ. Na wakɔfa ne sasa wɔ hɔ.
Ah papa
awɛfo asɛm no ano ɔden. Makɔ asɔre dɛm mekɔbɔ mpae, mekɔ sɔfo hɔ akɔhwehwɛ nkwagyeɛ, makɔfa sasa de aba fie. Me na meka mekyerɛ wo.
Papa wosɛ.
Asɔfo bebree hɔ a sasa di wɔn akyi. Ei. Me na meka mekyerɛ wo. Enti wei sasa duro wei no. Okay.
Yɛyɛ de ma nipa a ne hyɛbrɛ asɛe, sasa bi di n'akyi, fie bayie bi taataa no, Nnipa a wɔyare da hɔ, nnipa a wɔyɛ adwuma, wɔpɛ sika, wɔnnya. Sasado no nie. Papa ma ma ma me nso mu nhwɛ. Nso mu hwɛ Ma me adeɛ. nso mu hwɛ. Hwɛ, hwɛ Ei! sɛdeɛ ɛsi teɛ.
Papa so wei yɛ sasaduro. Sɛ woahunu sɛdeɛ ɛsi teɛ.
Ɛyɛ sasaduro.
Sasa bi ha wo. Anaa wo destiny no asɛe. Wo hyɛbrɛ no asɛe. Papa so wei yɛ sasaduro. Ɛrechange wo destiny. Ei! Papa, ɛ ɛ ɛ ɛkwan bɛn so? Wei no, me ankasa na mede nnubena. ne hahama. Esiane sɛ wokenkan Bible a wɔse monni dua no aba no, na momfa ne hahan nyɛ dɛn? Nsa yadeɛ. Na dua biara nso ne sunsum a ɛwɔ mu. Ahaban biara ne sunsum a ɛdi akyire. Ahaban no a yɛhu sɛ ɛsisi yɛn mfikyire, yɛto nsuo gu so, yɛdwe nso gu so, yɛsɛ no no. Ebiara ne sunsum a ɛwɔ mu. Enti wɔde nnua mmaako mmaako, 71, na ayɛ ahama. A, Tamia wu wom, Nyanya wom. Aduoson baako.
Aduoson baako, Tamia wu wom, ɛɛ, Kusie tɔ ma, Nyanya wom, Adwira ahaban, ɛ, meka sɛ mebobɔ so ɛdɔɔso. A, Adeɛ bɛkye. Adeɛ Na bɛkye. ahaban seventy one deɛ na kyerɛ sɛ. Wei, mepɛ obi ɔso ɔyɛ kyinnyegyefo paa. Ok. A, ɔno deɛ wahwehwɛ sika akyira kwan sɛ ɔnya bi, ɔmɛgye aduro no bi ndware. Deɛ ɔse watu anamɔn. A, Wa, wa, ɔhwehwɛ wa, sika. wabɔ brɛ no biaa. Wa, a, ɔnnya Ɛ, sika.
ɛnyɛ yie mma no no. Wei, aduro wei, nipa nhyɛase sɛ ɔyi su a, asɛ wagye sikaduro. Ei! Enti yɛ na mentaa nyɛ mma boys boys na wɔn asi susu no. Aah. Ɛna mentaa nyɛ mma girls girls no nso. Kyerɛ sɛ obi a ɔ ɔ n'ani afi. Yeah. Na ɔbɔ bra nanso Ɔbɔ abrabɔ bra. no nkɔ yie. Yeah. Ɔkɔ adw ɔ ɔyɛ adwuma nso Yeah. adwuma no ɛmfa mma no. Ɛmfa mma no. Ɛyɛ na wei no koraa mentaa nyɛ mma boys boys because ɔ ɔ abranteɛ bɛgye wei na ɔkɔdware a, ɛyɛ a na mmaa pɛ no too much. Eii Ana abaa nso bɛdi kodwa na me ma eti ya na menta me yɛ wɔn mpanyinfoɔ sɛ wɔn nyɛ firi.
Ahwɛfoɔ bi bɛka sɛ a wo wo yɛ forgets ana. Dabi wei ɛnyɛ forgets o tumi na ɛte ahaban no mu no Okay. ɛno na ɛyɛ adwuma so Ah. wate aseɛ ɛne nneɛma bi a yɛayɛ agu so no adeɛ so. Yɛyɛ to in a such a way sɛ obi yɛ biribi na sɛ ɛnkɔ yie a ɛwɔ sɛ adeɛ no tumi kɔ yie. Ah na kyerɛ sɛ papa mete deɛ wokyerɛ no ase a na kyerɛ sɛ sɛ ebia obi kura yere agyaa no obi aboa wɔ baabi Asɛm no na wabɔ so no.
na wɔde no asi nkwantemfi agya no hɔ kɔ a Ɔde ɔmmɛgye bi nkɔdware.
ɔmmɛgye sasaduro no bi. Ɔmmɛgye bi wei na so nipa no ɔwɔ akyi tititi ɔsɛ ɔntumi mma a wei yɛbɔ so afɔdeɛ ɛnyɛ adeɛ wei mu na ɛgu. Ɛnyɛ ne ne packaging ni hɔ.
Okay, okay, okay. Papa, aboa pɛ sɛ kora ka asɛm bi. Ɔnse adidi kwan wɔ hɔ yi. Ɛnyɛ wa. Ɛnti wo a wohwɛ me no, baabi a wowɔ bia no, ɛmfa no sɛ sunwan asɛm na yɛka nti no, sunwanfoɔ na anya. Daabi. Aboa pa sɛ sɛ didi kwan nyɛ hɔ a ɛbɔ nɔnan korɔ bɛkɔ nɔnum ɔbɛsen aba. So wate aseɛ? Ɛno nti baabi a ɛwɔ biaa a ɔ ɔfrɛ kɛkɛ sɛ ɔpɛ bi, ɛbi ɔwɔ ntakwa ne akyirikyirikyirikyiri a Okay. yɛbɛ package ne kama de ama kaa de ama no. Okay. Na sɛ tie o, efie bɛ wia se obi se bere, bosom wia se obi se bere, na sɛ ɔso ɔnyae no a yɛtutuo hwɛ adeɛ bi ma no. Ei! Oya!

Wate ase? Ahwɛfoɔ hwɛ, ɛyɛ emergency. Emergency. Na papa adɛn nti na obi bɛto tuo, ɔbɛhwehwɛ ne hyɛbrɛ mu, ato tuo asɛe, ahwehwɛ ne hyɛbrɛ akyira kwan, na ɔfele fɔm, emergency. Fɔm so no, deɛ nti a ɔfele nie. Ɛyɛ na amanfoɔ bɛto tuo na sɛ nsɛm sisi a, ɔba a ɔse, yie sɔfo, na nka mempɛ no saa, enti woba a, yɛma wode wo nsa hyɛ nkrataa no ase. Enti wokotu wie na wokɔ maame bi da hɔ, wo nua bi da hɔ, wo yere bi da hɔ a, woba a na yɛafa forms no de akyerɛ wo sɛ Ah, na, adeɛ na, wei, na kyerɛ sɛ wopɛ sɛ wo ne nipa no kɔ agreement. ɛkɔ agreement, Na kyerɛ sɛ adeɛ no ankasa a woyɛ no, ɛyɛ genuine. ɛyɛ genuine, na Enti no, nipa no kɔ na nsunsuansoɔ bi ba no a, ɔba ɔbɛka a. ho asɛm a, na yɛayi nkrataa no akyerɛ no. Na emergency no a ɛda so no kyerɛ sɛ yɛ adwuma for seven days, ɛnyɛ adwuma Ah, ntra. seven days.
Sɛ, pɔrepɔre seven days, Ɛ, nnanson. Ɛnyɛ ei. adwuma ntra seven, for seven days.

Papa etuo no mu nsɛm no, a a ano ɔden o. Ano ɔden nti obi. Obi te fiase ebrɛ ne yam hyehye no. Bepɔ bi wɔ so ɔyɛ akyinnye wɔ akyina asɔfoɔ so, akɔmfoɔ so, malamfoɔ so. Wɔn hunu hwee da. Wɔn mmra ne yɛn nto nkyea for seven days ne yɛn hwɛ deɛ Awurade bɛyɛ. Papa eh, me gye di sɛ ɛnkyɛ yɛde yɛn nkɔmmɔ twetwea no bɛba awieyɛ. Okay. Ɛnkyɛ koraa yɛde yɛn nkɔmmɔ twetwea no bɛba awieyɛ. Na me pɛ sɛ wo ankasa, me deɛ menim akyira kwan no, Okay. menim wo number no, but wo ankasa si so ma me. Okay. Na ka nneɛma a nipa no reba hɔ a ɔ expect sɛ ɛberɛ a ɔrekɔ Jerusalem prayer ministry no ɔnkɔ mfa ne haw mma saa ɛ ɔnsan mfa mma fie biom. Mepɛ sɛ w'ankasa woto w'anim tuo sɛne sɛ nsɛm bebree na yɛka. Megye di sɛ ahwɛfoɔ a ɛrehwɛ me ne atiefoɔ a ɛtie me no deɛ ɔbɛfa afa dada. Deɛ ɔbɛfa no wafa dada. Bible se ɛmpɛ ntɛm nna na w'anni hia. Saa berɛ yi a yɛka sɛ wo wodeɛ fa yɛ nna na dɛn? Na ɔtamfo no deɛ ɔse ɔnna o, ɔgye sɛ wanya obi akye no awe ansa. Papa, ɛyɛ, eh, bɔ wo nsɛm no tɔfo ma me. Ok, sɛ obi hwehwɛ me a, obi nya baabi baako pɛ na ɔbɛnya me. Ok. Mewɔ Bono Ahafo Mantam mu. Bono Ahafo Mantam mu. Ɛyɛ Sunyani.
Ok. Sɛ nipa no baabi a ofi da wɔba biara, wɔnya duru Sunyani a, wɔka sɛ ɔkɔ Sunyani Kyira. Ok. Sunyani Kyira, wɔbɛsi wɔ Canada Junction. Ah kyerɛ a Canada wɔ hɔ. Canada wɔ Abrɛkyimam Canada. Ei! Na sɛ ne yere bɛfiri nso ɔnka sɛ ɔbɛsi wɔ Kyira Secondary School mu wɔ. Kyira Secondary School. Kyira Secondary School mu wɔ. Ok. Ɔnya si wɔ hɔ a ɔnka nkyerɛ Okada foɔ no mu sɛ ɔrekɔ Canada Chief Store anaa ɔnya duru Secondary School mu hɔ a Ok. ɔmfrɛ me line no. Ok. Mɛma asɔfoɔ no bi aba abɛfa no. Ok, a, a, Every a. Monday bia yɛ mpaebɔ. After sɛ nipa no asi wɔ Canada junction no. Junction no. Ɔmfa pragea. Ɔmfa pragea. Na ɔnsan nka sɛ ɔrekɔ Canada. Canada. Ɔbɛsi wɔ Chief store. Onya duru hɔ a, ɔmmisa.
Anaa sɛ ebia ɔnnim kyerɛ a koraa na sɛ ebia ɔtumi misa a, ɔduru kyerɛ a, ɔmfrɛ wo number no so. Mɛma asɔfoɔ no bi abɛ.
Okay, number no ahwɛfoɔ yɛde bɛto dwa. Number no yɛrekasa nyinaa ɛnam screen no ase. Okay. Na wopa a, number no yɛ zero two four one.

W'amanneɛ bɛsen akɔ da. Me din ne Apostle Doctor Joseph Mensah. Wo ne Yesu ntena. Ok ok ahwɛfoɔ baabi a wowɔ biara a wohwɛ yɛn megye di sɛ woayɛ nhyira wɔ mfidie mu hɔ Bible se ɛna medi kan kaeɛ no ɛmpɛ ntɛm na na w'ani hia w'adaakyeɛ ɛno nti na papa se Tu anamɔn brɛ Sunyani Kyerɛ a Sunyani Kyerɛ a Asafo a yɛato din Jerusalem Prayer Ministry Baabi a wowɔ biara no, fa kaa, sɛ wowɔ Kumasi, Takoradi, Sunyani ankasa na wowɔ, sɛ wowɔ ɛyɛ Nkran abɔnten so, wowɔ Koforidua, Cape Coast, baabi a wowɔ biara no fa kaa bɛsi Sunyani abɔnten so ka sɛ merekɔ kyerɛ a. Masi wɔ Canada Junction. Papa sɛ ebia na wonhu Canada Junction anka sɛ masi wɔ Kyerɛ a secondary school mu hɔ. Wosi wɔ secondary school mu hɔ pɛ, bisa Pragueafoɔ no, ɛ, ɛhɔ, Kyerɛ a deɛ woduru hɔ a Praguea no dɔɔso, ɛno nti fa bi. Ka sɛ, Mekɔ Canada, mekɔ Canada, masi wɔ cheap store. Hyɛ, hyɛ location no nso ma me. Masi wɔ cheap store. Woasi wɔ cheap store hɔ awie pɛ, afei bisa sɛ, Mehwehwɛ sɔfo no a ɔwɔ Mantamu ha no? Anaasɛ, Mehwehwɛ Apostle Doctor Joseph Mensah? Na Onyame abasa no nnyɛ tia sɛ nso wɔgyeɛ, ɔse n'aso nso nsiiɛ sɛ ɛnte yɛn asɛm. Onyankopɔn nhyira wo sɛ wogyee berɛ sii berɛ na wohwɛɛ yɛn. Megyedi sɛ da sɛ nnɛ anaa ɛbere pa mu yɛbɛsen ahyia. Nyankopɔn nka wo na ɔnhwɛ wo ne w'abusua nyinaa so. Makra wo. Nipa sɔre anɔpa pase dɛ ma wo nyame sɛ ahwɛ wo so ama ade pɛ wiakyi o ao bisa yɛ ayɛ yi nka wo di o.